Kajo ji ve ya be ŋkɔ mi ɖe se mi ya be ŋkɔ ɖe ya. E ŋdi ya ame ko be ŋkɔ mi ɖe se ya enye Emmanuel kple Diama dɔgbe de la wo. E mi le fiɔ nu ku ɖo e Yesu be ƒuƒoƒe ya enye avakɔ. Yesu be ƒuƒoƒe ya enye dɔyɔƒe. Yesu be ƒuƒoƒea enye ƒome. Yesu be ƒuƒoƒea enye tutudo. Ye enyawo tadodzinuwo ŋuti ye mi le fiɔ nu ɖo. Ye mi tɔa edzi kuɖo Yesu be ƒuƒoƒea enye aʋakɔ.

Elabena míabe luʋɔ kewo xɔ abia ena be enu sugbɔ gblɔe le mía ŋuti. Ke míƒo nu kpɔ ku ɖe eŋuti míagagblɔ ebe nyawo. Egbea tɔxɛa mídja ƒo nu kpɔ ku ɖo lɔlɔ̃ be go ke Mawu sɔ do mía dometɔ ɖe sia ɖe me. Ke Mawu wɔ mía, esɔ lɔlɔ̃ be go sɔ do míabe luʋɔ me bena lɔlɔ̃ be go ŋɔ la yɔ ku ɖo lɔlɔ̃ bena míadi Mawu. Ta egbea míaƒo nuƒo ku ɖe eŋuti, eye míasɔ enuwo kpata be gɔmedze kple edzi yiyi de Aƒetɔa ƒe ŋkɔ me. Papa Mawu, nusẽawo katã tɔ mí de akpe na wò. De mɔnukpɔkpɔ si nèna be ɖasu mía si ŋdi ya ta. Papa, míva be míaƒo nuƒo le ŋkɔwò me.

eye ado tete, ado tɔ tete ɖe nu sia nu dzi bena akplɔ mí le Yesu Kristo be ŋkɔ me. Amen. Amen.
Enyɔ mí ta kpe ne Mawu lo ɖekin sia ƒe agbe ta. Agbe yi Mawu yrɔ gbogbo ɖe lo. Amen. Enyɔ mí trɔ gbɔ va xɔa me. Mí dza pompo ku lo, mí le pompo ku lo edɔyɔyɔ emememe tɔ.

Lɔlɔ̃ ƒe go. Lɔlɔ̃ ƒe go. Nukee nye lɔlɔ̃ ƒe go? Kpɔe ɖe kpɔ, lɔlɔ̃ ƒe goa enye míaƒe luʋɔ. Míaƒe luʋɔa, Mawu ɖoe nyi lɔlɔ̃ ƒe go. Eye le lɔlɔ̃ ƒe goa mea, enɔame etɔ̃ ye le eme. alo nu ame etɔ̃ ye ƒo ƒu ɖo yɔ be lɔlɔ̃ ƒe go. Enu gbãtɔe nye be na míaƒe lɔlɔ̃ nu. Enu ve gbɔa, eve gbɔa enye míaƒe nunya eye etɔ̃ gbɔa enye míaƒe seselelãme. Seselelãme. Eya ame etɔ̃ ya ye Mawu sɔ de lɔlɔ̃a ƒe goa me. Eye ne míekpɔe do doshi ɖo be lɔlɔ̃ ƒe goa mea, nu si ke Lɔlɔ̃ ƒe goa eɖuna alo nu si ke ɖo la nɔ lɔlɔ̃ ƒe goa me la si míaƒe seselelãmewoe xɔnɛ ɖo le eme, eye míaƒe seselelãmewo xɔnɛ do na míaƒe luʋɔ me. Eye nu si ke nyi lɔlɔ̃ ƒe goa ƒe nuɖuɖu alo nɔnɔme nyi lɔlɔ̃, Mawu ƒe lɔlɔ̃, Mawu ƒe lɔlɔ̃. Ne míekpɔ Biblia me la, Mawu ŋutɔ na mínya bena Mawu yenyi lɔlɔ̃. Eye wɔ nu sia nu le lɔlɔ̃ me. Eŋti ta míaƒe luʋɔ la me meɖuna ŋtilã be nuɖuɖuwo o, meɖuna xexeame be nuɖuɖu ya o. Nuɖuɖu si ke eɖuna enyi lɔlɔ̃, Mawu ƒe lɔlɔ̃. Eŋti ta egbe la, ne Mawu ɖe mɔa, míayi edzi ale gbegbe be ne ame ɖe nase nu ɖe gɔme. Míaƒe kuxiwo gbogbo ɖewo ke míɖo le anyigbaa dzia, lɔlɔ̃ ma nɔ emea ye nana be na enu siawo ɖe ta to. Nu siawo na mígblẽ, nu siawo na be bena mífluna, nu siawo nana bena míbanyana miɔ le ɖusi dzi o. Ŋti ta amesiame nelé le asi nyuiɖe bena lɔlɔ̃ manɔ egoa me la, ehena nu sugbɔ vana. Ŋti ta mía maxlẽ Efesetɔwo ƒe agbalẽ, Efesetɔwo ƒe agbalẽ ta ame etɔ̃. kpukpui wuiadrea tsɔ yi ɖe wuienyia dzi. Egblɔ le be ne Kristo nanɔ anyi le míaƒe dziwo me tɔ, dziwo me to xɔse me, eye wòali ke mí, eye wòaɖo mía gɔme anyi le lɔlɔ̃ me be mía kpakpli amewo kɔ, ame kɔkɔewo katã, míate ŋu adze si nu si nyi kekeme kple dzidzime kple goglome kple kɔkɔme. Matrɔ yi edzi. Bena Kristo nanɔ anyi le míaƒe dziwo me to xɔse me, eye wòali ke mí, eye wòaɖo mía gɔme anyi le lɔlɔ̃ me. be ne mí kpakpli ame kɔkɔewo katã míate ŋu adze si nu si nyi kekeme kple dzidzime kple goglome kple kɔkɔme. Amen. Ha, nu si ke ɖe sɔ fiɔ bena, neva va eme bena dzilawo si ke wonyi ame si ke wohena mí la, etɔ yɔ fũu kple lɔlɔ̃, enɔ yɔ fũu kple lɔlɔ̃ la, Ɖevi si ko la dzi le nɔnɔme sia me la, eyɔna fũu kple lɔlɔ̃. Kpɔ ɖe nu, ne woku si kɔ ɖe agba me eye eɖo agba me eye wosɔ e, nyemenya ko yɔnɛ ʋeʋẽ vɔa, a, menya dzi woyɔɛ le français, mousse, e, nu si ke wosɔ fɔna si wɔa, ɛ, wosɔ da ɖo esia me la, edzidzidzia, ne mikpɔe do dzesi do bena mousse sia, nu sia, enuna tsia kekeŋ, ɖekpekpe ŋutɔ meakpɔ tata le agba me o. Eɖe sɔ fia be mía tɔ kple mía nɔlawo nyi egoa kple esia, eye ɖeviwo nyi ŋkɔ Musa, nu si ke ɖe fɔna sia, eye ne ɖevi sia ɖe Musa ge ɖe sia me la, enɔna sia, etena, ekpɔna le ame, ẽ, ekpɔna le ame, eye Biblia na míawo bena kɔkɔme, dzidzime, goglome, ẽ, kple kekeme suna ɖevi sia si. Ɛhɛ, eɖe sɔ fiɔ bena ɖevi sia la ekpɔna ŋkɔgbe dede, evona le eƒe luʋɔ me, evona le eƒe luʋɔ me. Yeƒe amenyinyia ɖena ɖe go, yeƒe amenyinyia ɖena ɖe go, ɛɛ, ale gbegbe bena yeƒe ame, nu, ɛɛ, nukata amenyinyi sia ke ne ɖe le go la, lɔ, ame, eyɔ kple nukɔ? Eyɔ kple Mawu ƒe lɔlɔ. Elabena, ɛ, wodona lole le mía adegbe me bena, akpavi me dzi viɖea, de wɔe kpɔ. Akpa nyui dzi vi ɖa de o kpɔ akpa xɔ akpa xɔ dzi na. Xɔa ne nyi be dzi la yɔ yɔ kple Mawu ƒe lɔlɔ le agbɔsɔsɔ me la, ɖevi sia tsã la wɔ nukɔ ela yɔ kple lɔlɔ. Ena be na e enya akpa gbãtɔ ya. Akpa ve gbɔe nyi be na edzi la etɔ kpa dzia na leke lɔlɔ ko mi nuɖe kpekpe me le me o. E e e e enɔa tsã alo esɔa tsã Nuɖe kpem le me o ye ɖevi siawo dzia ɖe, nuke dza dzɔ? Nuke la dzɔ le dzi o. Ɖevi sia etɔa lɔlɔm le me o, enɔa lɔlɔm le me o. Ye ale lɔlɔ la va nɔ emea, fisi ke míabe fukpekpe gbogbo ɖewo dze gɔme lea, míakpɔ Hebritɔ ƒe agbalẽ eta wuieve kpukpui wuiatɔ̃. Hebritɔwo ƒe agbalẽ eta wuieve kpukpui wuiatɔ̃. Hebritɔwo ƒe agbalẽ eta wuieve kpukpui wuiatɔ̃. Egblɔ be, Mikpɔ nyuie bena ame aɖeke megade megbe tso Mawu ƒe amenuveve la gbɔ o, bena veve ƒe ke magami nagami aɖe ƒuƒu na mí aɖe ƒuƒu na mí eye wòaƒo ɖi ame geɖewo. Mikpɔ nyuie bena ame aɖeke nagaɖe megbe tso Mawu ƒe amenuveve la gbɔ o, bena veve ƒe ke la nagami aɖe ƒu na mí eye wòaƒo ɖi ame geɖewo. Eya bena eva ɖe eme bena míkpɔe do dzesi do bena amesiame sike mexɔ lɔlɔ̃ le toa kudo nɔa gbɔ oa, nusike tona sona eme nye be vevesese ƒe ke, veve heliheli ƒe ke, veve heliheli ƒe ke gena dzena amea me eye amea ƒe nuwɔnawo kpata nɔna trama. Eya amea mewɔna nu nyui aɖe le eƒe agbemɔ dzi o. Nu si ke kpe wɔna kpɔe nye bena mevo le eƒe klã me o, mevo le eƒe luʋɔ me o, mevo le eƒe agbe me o. Eye nu si ke woɖena sɔ fia bena evava na ame bena enu sia womana lé akpa eve. Akpa gbãtɔa dze si ke ɖeɖe sɔ fia be lɔlɔ̃m le amea me la, amea mekpɔna dzidzɔ o. Etsina nuzizi me. Ekpɔna dzidzɔ, etsina nuzizi me, egbɔdzɔna, evɔ̃na, enu kpena, eye mete ŋu kɔna ta yi dzi ate kpɔ ame ƒe ŋku me o. Eta gbe nɔna to nɛ. Ne le zɔ tsã le yi tsã la, wòla kpɔ be gbogbotɔ dena ta to alo molo le ŋute kpɔna ame me ŋku me o. Woanɔ fiẽ anɔ kpɔe, elabena ne va va eme be wòbe yeatrɔ kpɔe la, ela trɔ kpɔ fibu. Eɖe sɔ fiɔ bena lɔlɔ̃ ƒe goa Etɔ̃ kpa dzi nɔ kpa dzia, nuɖeke mele eme o. Eye akpa evelia ye nyi bena amia bina dzi kabakaba, edona dɔmesese, eƒona nu ƒo le ame ŋuti, esɔna nya le ame ŋuti, eɖuna ame gɔme, ewɔna le geɖe, ewɔna kpanye, esẽna tame. Ese na tame le ame ŋuti, menana nu o. Medina bena woasɔ nya ɖe ye ŋuti o. Medina o. Ye kpoe dina bena yeaɖe sɔ fia be yenya nuwɔamewo kekeŋ. Yenya nuwɔamewo kekeŋ be amewo nenɔ va woanɔ biɔ ye ta se. Ɛhɛ. Eya ne wole ƒo nu ƒo le fi ɖe, ye eɖena yeƒe akɔtanyenye sɔ ɖe go be yee nya wo Mawu amewo katã. Yenya nu yi aleke ye ame ɖekpe me Nane Adamo, eɖe sɔ fia be ame ya la, edze aglã vevesese ge heli ge ɖe eƒe agbe me ale gbegbe bena ame siawo la, wotsina ame, ame siawo gblẽna ame dome, nunana ame vona kaba o. Eya be ame sia la, ne ɖe yi edzia, ame siawo wuna ame kabakaba, wotsrɔ̃na ame kabakaba, fiye ye amegbogbo ɖewo xɔna ze le eya, aze Asegbɔgbɔ gena dzena amɔ me, wowɔna nudrã, wosẽna ta me, wowuna ame, wosona tina ame, sana gbe dona ame, ne zã doa, woatrɔ nu bubu le agble dome na ame. E, e, eɖe sɔ fiɔ bena amesiame sike ne dzana glã dzina bena yease tamekoame la, nu dzidzi le aze tɔwo gbɔ, nu dzidzi le aze suwo dome. E, ne madam nya ɖe le fia, tsɔ kpea.

Donc akpa vegoa enye be na ke lɔlɔ mu le emea edzi be ye tsã ya de eɖokui fia kokoko ta edzana glan aglan dzidzi la ge ɖe eme ye eye kpoe lo ameɖe kpoe ŋgba le o ne gblɔ kpoa ne mu le eteƒe tsã mi la no gblɔ be ele eteƒe ele eteƒe ahan kea etsã ekpɔ be na ameɖe le lɔe ŋua nene be amewoa ewo dzona le axome tsã faa ate va yi tsi ha do me. Bena yewole djii lɔnlɔn kpɔa woaba gbea gavla eto na le mawu be efli dji gbogbogbogbo ɖe ye woawo tsa wosɔɛ bena yewole djii lɔnlɔn le ye ŋua vɔa munye nɛnɛ yio mawue nana lɔnlɔn ta ne mi kpɔ enu egbea amɛɖe be sesere le amɛ ne mi le hadome ŋte nye tsɔtsio dɔwɔpea viɖe kpekpea eŋua axa be akpata le

Ee, ne womunya ɔ, ye wogblɔ ɖeka kpoa ye la fa vi tɔ ka ɖeka. Egɔ be na o o o gblɔe nu le ŋti. Vɔa avi fafa ŋua tsa mu dja sɔ trɔ mu dja dɔli lɔlɔ teƒe o. Nɛnɛ kpo be la gba nɔe ŋua ye la nu le bla nyui. Ye eve bua nyi be na ameɖe kpekpe ma gblɔ ne ya be na enya ko gblɔa mu le eteƒe o. Eye gblɔ kpoa ye le eteƒe. Ee, donc ade kpe ke wɔa Eye ami ɖe kpekpe ŋgba li o, nene be amea, edzana glã, ye ne wole ha do mea, ee, eva gbea eɖena fu. Kpɔa, eŋua tsa ŋui nye ɖevia be vodada ye o. Ɛɛ, kpɔa, eye ke mu xɔ lɔlɔ̃a, nuke tsa bu be yele ate ŋu wɔ ne woa kpɔ be yetsa yele, ne woa nya be yetsa, woa see be ŋkɔa ye ŋua. Nɔ kae nuwɔŋti mi le dza ƒo nuƒo ku ɖo?

Amen.
Mawu yra wò gbogbo ɖe sɔ yi dzia eh, ne va yi dzi be na akpa evelia si ke vevesese heliheli kple aɖukliɖuɖu fuléle kutɔ va nɔna la. Ame gbogbo ɖewo lea, wodzi woa, ame ɖewo mekpɔ woatɔ kpɔ. Wodzi ame ɖewo woa, woanɔ ƒo le kpɔ kaka woanɔ me ŋkɔ yewo ƒo me ŋkɔ yewo ɖo na wo. Ame ɖewo lea, womekpɔ woanɔ kpɔ. Woatɔ kpo kpɔ alo akpa vea keke. Ame ɖewo le ko dzi woa wosɔ sɔ dangbe eye ame ɖe va kplɔ wo sɔ yi ɖo nukatuma ame dzra ɖo ƒe eye me yewo va sɔ ame ya ame ɖe le sɔa ɖo aho me. Edzi didia lɔlɔ sia ŋu nɔ na nenema ƒe amea me ale gbegbe be na ame ko xɔe ɖo alo aho me le kpɔ dzi tsa la enya fukpekpe ga ɖo me yewo nana nenema ƒe amewo le ko dzi wo lo. Leke wodzi wò alo leke wofɔ fu wò alo? Elabe ne míkpɔe do dzesi doa, ne nyɔnu fɔ fua, enu ame etɔ̃ eɖena lɔlɔ̃ fiana ɖevia le ƒodo me. Enu gbãtɔe nye bena nyɔnua lanɔ ɖu nu nyui aɖe. Enu velia, asẽkaka si ke so Mawu me kple nya nyuie gbɔgblɔ. Eye etɔ̃liae nye Mawu ƒe lɔlɔ̃ si ke Wɔ bena ŋusua kudo nyɔnua la wo le lɔn wa nɔnɔe la, ehɛ eɖe la sɔna fia ɖevia le kaka ƒodo me ke bena ne va ko dzogbe ya la lɔlɔ la gban go le dzi. Lɔlɔ la gban go le dzi. Mi kplɔ mi ɖoa? Enu gbãtɔe ke ɖena nu fiɔna ɖeviwo le kaka gake wo nyi hukɔ le nɔn ƒa dɔn me la, leke wo dziwo lo, leke wo fɔ fu wa lo. Aha. Ne wo fɔ fu wa, eva vem bena wo biɔ enɔn wo ta. Yewɔ nu si ke ne dze la, eye lɔlɔ̃ le nya me la, ɖevi sia la, enua me tɔ ya dena sɔ fiana le aka nɔa va dɔn be na lɔlɔ̃ le ƒomea me enyi nu gbãtɔ enyi be na nyɔnu si ke ne ƒoa ƒu la, eɖoa na woɖu nu nyuie ɖe. Eve gbɔa, enya nyuie gbɔgblɔ le woa nɔnɔewo ŋuti, eye etɔ̃lia nyi Mawu ƒe lɔlɔ̃. Enua me tɔ sia la dena sɔ fia ɖevia le kaka adɔme ke be na ƒomea la woyɔ fũu kple lɔlɔ̃. Eye Ninivitia to la, ekpɔna dzidzɔ, nɔna eƒe dzidzɔ me. Vɔ akpa ɖe toa, esi ke nyi bena nyɔnua, ŋ-ŋ, efɔ fua, mkpɔ ta nɛ o, mkpɔ tɔ nɛ o, ẽ, mkpɔ ta nɛ o, mkpɔ tɔ nɛ o la, nyɔnua ŋutɔ la nɔ xlɔ̃, anɔ dzinu ɖuɖu la nɔ ɖu. Ŋusẽ nɔ xɔ to miɔ dzi, axɔ to ɖusi dzi, anɔ dzinuɖuɖu anɔ ɖu. Eye nya nyuiɔ ɖeke mele o, lɔlɔ ɖeke mele oa, ena be ɖevi shi be vava na mɛ ɖevi ɖewo lea, wo kuna le adɔme ke. Ye wo gblɔ be gaɖe mɔ be azitɔ wɔ leke ao, ɖevia kpɔ wo akpɔ esia kaka be ne etoa eya va ɖua ya eŋtsi ta ewɔ nukɔ, e, wo kuna. Eɖo to na nutoɔ to na ku akpa nye, ŋdrawɔwɔ, anyigbakpuitsatsa, amezuzu, efi, efififi, adze ɖaɖaɖa, enu se nu, anɔ gbanu, anɔ gbanu le ƒomea me, le aƒe me la, ne lé nu kɔa, nua gbana, ne to fi ɖe va yia, enua kakana kekeŋ, eye ƒomea va vana bena edzi kpo va léna le asi. Ne ɖevi sia le esia, ele si kudo nugbegblẽ siawo, sɔa ta ɖevia ɖa tsi nuzi me. Ava se be na yetɔa kple yenɔ la wo dzi yea ehe lɔlɔm le mɔ omu kpɔ yi dzi o, omu wɔ nuke ne dzi o. Akpa ɖe tɔa ɖe ya dza na glan, asɔ nuɖuɖu anɔ kɔŋgbe, anɔ anɔ kaka ɖu na ame tɔ tsa zu na ame wɔna nu sike ne dze na eɖe sɔ fiɔ be na gake mɔ ƒe me ƒoa enu ame tɔ sia wo me nɔe teƒe o. Nyɔnua be goa meɖɔ. Nyɔnua be goa naneke ŋutɔ mele eme o. Vɔ ena be ɖevi sia ɖevi ko dzi le nɔnɔme sia me la, ŋŋ, enɔna bɔtɛr o. Ame aɖewo lia wofɔ me fua, nyɔnua menya ameke nedo fua nɛ o, vɔ edzi ɖevi sia. Nuka ɖevi sia dze va nyi o? Eye na míegbea bena le míaƒe dzudonu, dzudoƒo kudo xexea me katã eyɔ fũ kple ŋutasesẽ, eyɔ fũ kple nuzizi ƒe nya, eyɔ fũ kple akpanye, eyɔ fũ kudo amewuwu, efififi, A Dɔmedzedodo Dziku no yi dɔwɔƒea. Ame ɖewo lia, womekpɔna dzidzɔ o. Ame kpowo zuna edɔwɔƒe le la. Ame ɖewo lia, womexayana o. Nu siwo ke wode sɔ fia be na siwo kaka adɔme kea, wogblẽ dome nɛ. Eka va sie la, ele edzi be na Mawu ƒe lɔlɔ̃ ne su ye si. Amewo ɖoe, woɖo aƒe, woɖo ʋu, woɖo nuwo katã si ke lɔlɔ̃ mele eme oa. Aƒe mate tu dɔe o. Lɔlɔ̃ ke lɔlɔ̃ kpɔe la tu dɔa. Ee, lɔri kpɔtsɛkpɔtsɛa hã o va te tsi o ame ɖewo be nuɖuɖu ame ɖewo be nununu ame ɖewo be awu dodo o nɔnɔme yawo la nuɖekpe mele anyigba ya dzi atu míaƒe lɔlɔ me goɔ nusi ke la tu lɔlɔ me goɔ ko nyi mawu ŋusẽkatãtɔ enyi be be nyi mawu nyi lɔlɔ eye kpoe la te tui ne mi va egbɔ emi va egbɔ mi dzesi be na ekɔ dzi miawo mi dzi mi le lɔlɔ me o la wa mawu ɖeka kpoe la te xɔ na mi Enti ta kpui ɖe la, nya ame eve le mía si, Lɔlɔ̃ lea? Mí la kpɔ dzidzɔ? Mí la ha ya? Lɔlɔ̃ mele oa? Vevesese kple aɖukliɖuɖu ye eƒe nya ye va nana mía ŋuti. Ena be na egbe la, le Kristo ƒe hamea me la, lɔlɔ̃ ma na nya nusugbɔ le dzɔ. Ye amewo kpɔna kaka be na, Oo, Yesu megbe do xɔa me ya? Aa, nya biɔ se be na lé ko dzi ame alo lé ke yiyi lo, mate va wɔ nenema me nu nyuie ɖe ke ɖe kpe gbe alo kpɔa Mawu ne ve nya nu. Enyɔ gamea lé nyi lili mi ke ke wa nyɔ ba ƒonu po ko ɖo mia be eko ɖe bibli kpa kɔ zan sa a sɔ wu nu. Eo mi, pardon, mi ɖa kpe na mi be na mi kplɔ mi ɖo, mi kplɔ mi ɖo egɔn be eya le veve ɖe ŋtɔ. Akɔnta ye Mawu ɔ, ebe wɔ agbetɔ be na mia to djilawo ba si me mí dzilawo ne woate ŋu sɔ yi be lɔlɔ̃ do mía me ta mía míakpe egbɔ bena eya ke mí le sea hã míasɔ kpɔ mía ɖokui míabe agbea be fi ke mí le ne ma e lɔlɔ̃ ke Mawu be míasɔ na míabe viwo ɖe mí te sɔ le na woa fia mía biɔ be Mawu ne va kpekpeɖeŋu na mí. Eh, nous voulons parler, nous voulons vous rappeler aussi les cours bibliques par correspondance.